Nilqgħukom f'programm ieħor mis-sensiela Skoprina. Fil-programm tal-lum ser nitkellmu dwar il-Knisja ta' Santun Baldesca ġewwa Raħal Ġdid. Magħna fl-istudjo għandna lil Doctor Mercieqa fejn miegħu ser insir nafu iktar dwar l-istorja ta' din il-knisja. Pero, qabel ma nitkellmu miegħu, ser ngħaddu mill-ewwel għal feature qasir fejn ser jintroduċilna dan is-suġġett tal-lum. Kif ukoll, intervista qasira ma' Father Mark Andrè li huwa l-Kappillan tar-Raħal Ġdid fil-preżent. Ngħaddu għall-feature. Nilqakom ma' hawnhekk ġewwa l-Kappella ta' Santu Baldeska f'Raħal Ġdid, fejn ma' nagħlum għandna lil Fader Mark Andre u ser ikun qed tkellimna fuq din il-kappella. Kemm ilha li nbniet din il-knisja u f'liema żmien inbniet? Il-knisja nbniet fl-1630, kien fi żmien il-Gran Mastru Antoine de Paul dak li ried iwaqqaf hawnhekk ir-raħal ta' Raħal Ġdid li tah l-isem tiegħu fil-fatt Pawla u xtaq li jkun hawn knisja wkoll f'din il-lokalità u ddedikaha lil Santu Baldesca li xu kien devot tagħha. Dinha kienet qaddisa tal-Ordni tal-Kavallieri wkoll, jiġifieri anki tidher mil-libsa tagħha, dejjem bis-salib abjad tal-Ordni fuq sidirha, u xtaq allura li l-knisja tkun iddedikata lilha. Ovvjament il-knisja kienet ħafna iżgħar dak iż-żmien, kienet tasal biss sal-ewwel navata, u mbagħad, fil-bidu tas-seklu għoxrin, Il-Knisja tkabbret minħabba li r-raħal ġdid beda jikber ħafna għax għamel żmien twil il-popolazzjoni kienet żgħira. U meta l-popolazzjoni bdiet tikber, il-poplu ħass li l-Knisja kellha titkabbar u tkabbret fil-bidu tas-seklu 20. Ħadet diversi snin biex tkabbret u ttawlet ftit il-korsija u nbidlet ukoll id-dedikazzjoni tagħha għax fil-fatt imbagħad Ġiet iddedikata lill-Qalb ta' Ġesù, imma baqgħet magħrufa dejjem bħala l-Knisja ta' Santu Baldeska. Xi tgħidilna fuq l-istorja ta' din il-kappella? Għandha storja interessanti għax tirrifletti l-istorja ta' Raħal Ġdid, jiġifieri minn bidu daqsxejn ċkejken, bidu iebes, jiġifieri għaliex għall-bidu n-nies qishom ma tantx tħajru li jiġu jqogħdu hawn, allura baqgħet żgħira ħafna. Imbagħad meta Raħal Ġdid baqa' jikber, speċjalment wara l-Ewwel Gwerra u fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija ħarġet kiber ħafna, anzi fil-fifties kien laħaq anki popolazzjoni ta' erbatax-il elf, inħass imbagħad il-bżonn li tinbena knisja oħra u għalhekk imbagħad din il-knisja qisha waqgħet daqsxejn lura għaliex l-attenzjoni tal-poplu u anki tal-kappillani u tal-kleru kellha tkun fuq il-bini tal-knisja l-kbira li ħa ħafna enerġija. Allura imbagħad issa dal-aħħar li din il-knisja reġgħet bdiet tintgħaraf il-ġmiel tagħha u bdejna nipprovaw napprezzawha ftit iktar. Mir-riċerka li għamilna nafu li din il-kappella llum il-ġurnata tinfetaħ biss għal okkażjonijiet. Eh, xi tgħidilna dwar dan? Sfortunatament, ila diversi snin kienet għamlet diversi snin kienet magħluqa, kienet ftit kienet tinfetaħ. Issa qed nagħmlu l-isforz tagħna biex niftuha kemm jista' jkun sar matul din is-sena ħafna xogħol ta' manutenzjoni fiha, fadal ħafna ħafna xi jsir, u qed nipprovaw niftħuha skont il-bżonn. Sfortunatament, Mhux prattiku li niftħu aktar regolari għax anki ħabba l-quddies u hekk il-knisja parrokkjali qiegħda fil-qrib u m'għandniex biżżejjed saċerdoti biex niddedikaw qassis li jqaddes hawnhekk ukoll. Aħna nixtiequ li tkun tinfetaħ ftit iktar regolari u iktar ta' spiss imma ovvjament tiddependi ħafna minn dawk li jaċċettaw li jkunu voluntiera li jqogħdu għassa mal-knisja meta tkun miftuħa. Ġieli qaddist f'din il-kappella? Iva, qaddist f'diversi okkażjonijiet, is-soltu nqaddsu hawnhekk kull sena fil-festa ta' Santu Baldesca li tiġi fl-aħħar ta' Mejju, imma mbagħad ukoll f'okkażjonijiet differenti matul is-sena, speċjalment is-sena l-oħra meta konna qegħdin niċċelebraw l-anniversarju mill-50 sena mill-konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali u għamilna quddiesa hawnhekk biex infakkru meta għall-ewwel darba s-Sagrament ittieħed minn hawn fil-Knisja Parrokkjali l-ġdida. Kif ukoll isiru xi okkażjonijiet oħra żgħar matul is-sena għal żmien il-Milied u fi żmien il-Ġimgħa l-Kbira li jkollna wkoll quddiesa hawnhekk. Eh, min huwa responsabbli tal-Knisja l-lum il-ġurnata? Aħna għandna żewġ volontiera li jieħdu ħsieba bejnietom kemm jista' jkun, jiġifieri jiftħu jgħalqu jnattfu jarmaw iżarmaw. Ovvjament dejjem tkun tixtieq iktar nies biex jgħinuhom, imma naħseb li qed jagħmlu biċċa xogħol tajba anke bejnietom. Grazzi ħafna tal-li kont magħna, ngħaddu lura fl-istudio ħalli nsiru nafu iktar dwar din il-kappella. Nilqgħukom lura fl-istudio, nispera li sibtu l-feature interessanti. Kif għedtilkom qabel, magħna fl-istudio għandna lil Dottor Mercieqa li miegħu ser li huwa Senior Lecturer fl-Università ta' Malta. Grazzi Simon talli irqadt l-istedina tagħna tal-lum. Grazzi tal-istedina. Tista' tgħidilna ftit kif Dottor Mercieqa u l-Knisja ta' Sant'Ubaldo Scopa huma relatati ma' xulxin? Huma relatati għal numru ta' raġunijiet. L-ewwel nett, jiena trabbejt raħal ġdid, b'ordi li dik hija l-ewwel relazzjoni. T-tieni relazzjoni ġejja mill-fatt storiku li jiena nistudja l-istorja, u kemm storja, l-aktar storja soċjali, u wkoll għamilt numru ta' riċerka fuq raħal ġdid, kemm kontemporanja, li qed joħorġu, Hemm numru ta' stejjer fuq nies fil-feature tal-parroċċa u wkoll għamilt riċerka wkoll anki tmur lura anki għal żmien meta nbniet il-knisja. Meta nurik dan ir-ritratt, fiex ifakkrek u x'taf tgħidilna dwar dan ir-ritratt? Dan ir-ritratt għandu żewġ, nistgħu ngħidulek qisien. L-ewwel nett, ovvjament dan jirrappreżenta t-tkabbir, meta beda t-tkabbir tal-Knisja. Dan wieħed minn numru ta' ritratti. Jekk kien hemm, imma dak huma qed beda t-tkabbir infatti ġa jibda jidher il-ġebel. Biss, ittieħed eżatt qabel ma bdew iwaqqgħu. Allura għandna ritratt preċiż ta' kif kienet tidher din il-kappella qabel ma tkabbret. U għall-inqas kif kienet qed tidher minn barra. Ok, fatti jider ċar li meta u fatt magħruf li dikella meta anke bniet kellha tiġi ħafna ikbar milli hi. Bnow dik li il-navata ta' wara u għalqu il-faċċata. Fatt il-faċċata hija magħluqa b'mod plejn ħafna x'kienet se tkompli eh, titwal eh, dik il-knisja. Hemm anki numru ta' affarijiet ta' kurorżitajiet li jidhru hemmhekk u għadhom ukoll marbuta mal-knisja, inkluż iż-żewġ tiqniepel qodma tagħha li qegħdin hemm u nżammu qatt ma nqalgħu għas-sempliċi raġuni li dawk kienu jintużaw biex kienu jagħtu Is-sinjal meta kienet għadha f'Malta il-piena kapitali. Allura meta kien meta mbagħad il-piena kapitali ma baqgħetx issir fil-pubbliku imma kienet issir fil-privat ġol-ħabs stess, in-nies ikunu jafu li persuna ġiet iġġustizzjata għax eżatt wara huma kienu jagħtu s-sinjal. Forsi hemm ukoll ċertu element ta' anki ta' storja marbuta anki kemm mal-istorja lokali u anki mal-istorja Maltija. Kif nibtet id-devozzjoni li Santu Baldeska għaliex propju mm. lil Santu Baldeska u mhux lil xi qaddis oħra? Santu ara Santu Baldeska ġiet iddikjarata beata mill-Papa eh, Sistu ħamsa fil-1507 ah, fl-1500 93 Issa, il-persuna dak iż-żmien responsabbli mit-teoloġija fil-Vatikan kien wieħed Malti, ċertu Leonardo Abela. Dik hija l-ewwel konnessjoni. Issa Leonardo Abela kellu l-villa tiegħu ftit il-bogħod minn Raħal Ġdid, mhux Raħal Ġdid, imma Ħal Tarxien, li għadha teżisti, eh, fiċ-ċentru tal-post. Ovvjament hawnhekk għadha ma bdietx L-ebda kostruzzjoni tal-ħaġdit għadu għas kien magħruf l-ħaġdit kien magħruf bħala saħal saflieni għax kif għal anke tajb il-kappennan it-titlu nata li sem ħal sem il-Gran Mastru ma kulħabba għafu bħala Casal Nuovo li bil-Malti tiġi raħal ġdid. Kien għadu għaliqi li kien jestendi minn aktar bil-fuq minn dik l-nisa sal-marsa. U li ġara kien li kien hemm kemm il-Gran Mastru De Pol u fi żmienu kien hemm ukoll il-Gran Prijur li kien ta' oriġini Maltija, Salvatore Imbroll, li ovvjament wara li kien hemm din id-dikjarazzjoni li Ubaldeska li kienet minn Kalċinajja ġiet iddikjarata beata, xtaqu li jkun hemm knisja ddedikata Qal ilha. U meta ddeċidew li jibnu din il-knisja, iddedikawha lil Santu Baldeska, anki jekk qatt ma rnexxielhom jibnuha kompletament, kif għedt qabel inbniet nofsha, biex xorta hija kappella li kienet tiffunzjona b'mod regolari u l-kwadru li hemm fil-ġenb illum qabel kien fil-faċċata għax kien isegwi tal-kwadru tal-Maġġu. Infatti meta tkabret il-knisja, devozzjoni xorta baqgħet għax ġie kreat kappellun fejn qabel kienet id-dar tar-rettur tagħha U ta' l-kappellun ġie ddedikat lil Santu Baldeskan. Hawn xi knejjes jew niċeċ oħra ddedikati lil Santu Baldeskan? Fuq niċeċ ma naħsibx ma nistax ngħidlek ma naħsibx li hawn. Fuq knejjes definittivament Malta m'hawnx. Hemm waħda ddedikata lilha Pisa, Forlieri, għaliex ovvjament il-post minn fejn ġiet, Calcinaya hija belt viċin Pisa, biss le, waħda mill-ftit uniċi naħseb hija t-tieni knisja li ddedikata, waħda minn tal-ewwel li ġiet iddedikata għal Santu Baldeska, Tant, u għalhekk għandha ċertu importanza, li fis-seklu bdew fl-aħħar tas-seklu 17 u mbagħad komplew fis-seklu 18 dawk li jsejħu l-Bolandisti li bdew jagħmlu l-ħajja tal-qaddisin Il-Knisja ta' Santu Baldiska tidher u tissemma f'dan il-volum li kien jiġi ppubblikat barra, f'ordni dik turi l-importanza li kellha fl-istorja. Mhux biss allura issa lokali, imma anke fl-istorja reliġjuża tal-kult Kattoliku Ruman. Kif semma Father Mark fil-feature, nafu li l-kappella tinfetaħ għal okkażjonijiet biss. Barra minn hekk mir-riċerka li għamilna nafu wkoll li kienet tintuża wkoll bħala store. X'taf tgħidilna dwar dan? Le, li ġara kien kif qal tajjeb hu li għal qablet żmieni prattikament bdiet tintuża l-knisja l-kbira, kien hemm problemi kbar Aħal Ġdid għax bdiet tikber il-festa, ma kellhomx inħażen, ma ridux jingħataw permessi biex jibnu maħżen, allura għal ċertu żmien kienu jqiegħdu l-affarijiet tal-festa fiha, imbagħad ingħataw il-permess biex jinbena l-maħżen u bdiet hekk tiġi liberata u bil-mod il-mod reġgħet ġiet riintegrata u miftuħa għall-pubbliku. Grazzi ħafna, b'dek dik il-mistoqsija wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor.